Wena Ndabezitha, hosi ya le N'wanati, va na xivijo, humesa mubi wa mhalamhala, a rhanga a yi chela mati, kutani a yi ba, yi ya twakala emigangeni hinkwayo, eka makhope, ni le ka Josefa, eka matiyana, ni le botsoleni, ni le ka makuleke. A va tivisiwe hinkwavo leswaku tiko ri lahlekeriwile. Vava-ntsongo wa wena loyi a sala a mi seketela ni ku mi letela laha ndyangu loko buti wa yena, Hosi Adolf Sunduza, a lovile. A mi fukamela byambhaha, a phikelela a kala a twiwa. Namuntlha a nga ha ri kona, u ye emuya va nga ha vuyi. tiko a ri rhile na wena. Rhendzeleka ni switiko swa vasati va va vantsongo, EPP, u ya sumela vana ni vatukulu va n'wa Amosi, va n'wa Mbhehle, na vona va n'wa Mahungati, ni hambi leswi vavasati lava va nga ve va n'wi rhangerile ku ya fika etikweni ra lava loveke. Famba u ya sumela ni ku va khongotela. U khongotela yena N'wakhosa Masala yexe, u n'wi byela leswaku ndzhwalo wa la ndyangu wu n'wi yimele, wa ha talele hi ntirho. U nga va rivala mindyangu leyi vingi va tatana EPP va humaka eka yona, na vona i maxaka ya wena, u va sumela. Ndyangu wa ri kwenu i wukulu Ndabezitha. vahanu wa wena va hangaleke ni tiko. Famba u ya suma na kona le ka xandlani, eka mfungheni, eka mabyalana, eka mantsena ni kun'wana laha u nga ta tsundzuxiwa. U tsundzuka ku sumela tihosi ta van'wanati, va byele u ku, Mun'wanati loyi a ri mutirheli eka swa dyondzo namuntlha u khalutile. A rhandza ni ku fundza tihosi ta Van'wanati. A navela wonge va nga tirhisana va va ni ntwanano lowu yena a nga va na wona na Profesa Ntsan'wisi na Hosi Adolf Sunduza Mina hi mikarhi yeleyo. Hi yena wo hetelela mutivi wa swa matimu ya Vutsonga bya nkarhi walowo. N'wana N'wabayi na Mashamba wa ka Mhinga. a nga swi rivali sweswo. Ina, matimu ya vula sweswo ya ri, Hosi Malenga, yena Mun'wanati, u ve un'wana wa tihosi ta khale-khale ta Vatsonga naswona a va wo sungula ku nghena eka matsalwa ya matimu, matsalwa ya n'wi landza eka lembe ra 1464. Mun'wanati. a vula a ku. Loko ntirhisano ku ri hava, mi ta tekeriwa swa n'wina. U ri, Mi nga rivali leswaku tiko a xi etleli, ku etlela fosi. U hanyile, n'wana, n'wana wa bayi na maxanga. U ri, N'wina tihosi ta van'wanati, khomanani mi va nyandza yin'we. Loko mi hangalaka, mi ta lahlekeriwa. Va ta teka ni leswi mi nga siyeriwa hi lava va nga rhanga. wena Phesi ni vamakwenu hi ri phepha. Phephani, van'wanati. Amukelani ku khongoteriwa kunene vutomi lebyi hi lo lombiwa a hi bya hina. Hi fanele ku tirhisa nkarhi lowu nga hi salela hi mfanelo. Tatana wa n'wina u hi humile, u ri mi kurile, mi ni mindyangu ya n'wina ni vana, u ri n'wina vana, Matirhelo ya mina mi ya vonile. Salani mi tirhisana leswaku hinkwaswo swi ta famba kahle emindyangwini ya n'wina ni ni laha vukosini lebyi mi byi seketelaka naswona mi ri va kona na n'wina. U ri, Mina na buti wa mina a hi tirhisana. Lomu ku nga na vangwa, hi famba hi lava, hi lava lava va nga hi pfunaka. Hi endle swo tala, hi hluvukisa tiko. hina va ka Mhinga, Vatsonga va ya emahlweni. Hi vona va nga famba va ya rhamba na tatana Professor Ntsamwisi loyi a tshamisekile eyunivhesiti va ku hi pfune ku ta hluvukisa tiko. Leswi swi nga humelela hi swi tiva hinkwenu. Ntirhisano i wunene eka vandyangu ngopfungopfu eka va le vukosini kunene ri tiho rin'we a ri nusi vohe. Loko a ri mina, ndzi sukile laha tikweni leri, ndzi tlhelele eka varikwerhu. Namuntlha hi na haleno hi lo sala ni tingana. A hi tshembe leswaku Tatana EPP wa ha ta hi hanyela, hi dyondza swo tala eka yena. Lembe leri ri nga hela, loko hi tile hi ta n'wi entlela. Ndzi tshembise leswaku ndzi ta tlhela ndzi vuya ndzi ta kandziyisisa, hikuva ndzi vona leswaku a nga rivali nchumu. a ri ni byongo wonge i bya ndlopfu byo tsundzuka hi vuxokoxoko. Hi nkarhi wa yena vutomi a byi tika, a tirha a bohiwe mavoko ni milenge hikwalaho ka mfumo wa xihlawuhlawu. Loko a lo tshwika a hi ta va hi ri kwihi ke? Namuntlha vana va le Vutsonga va dyondzile Xinghezi vo humesa hi tinhompfu, xikolo va nghenile, hi vurhangeri bya byakwe wena EPP. U tirhisane ngopfu kahle na tata wa mina Hudson Tsamwisa. A wu va rhandza na vona va ku rhandza. Mitirho ya yena a yi vulavule. Loko a komberiwa ku endla xo karhi a xi endla hi ku enghwetla naswona ntirho wu hetiseka wonge u ta famba mundzuku. loko tatana va vabya va ri exibedhlele hi 1992 na 1993 u sale a khomela va n'wi vitanile a famba na tatana vukela va ku se ni nga etlela hi ku rhula hi tlhelo ndzi tsundzuka ku simekiwa ka unigas hi nkarhi wolowo epp a ri holobye wa dyondzo manana wa mina Va tirhe na yena ku vona leswaku Yunigazi ya simekiwa. Hina endyangu hi sale a hi seketela hinkwerhu loko tatana va lovile. A hi vula leswaku hi va mutwana. Wa wena ntirho u wu endlile Muwanati par excellence. N'wina va ndyangu wa yena, makatla ya n'wina ya fanele ku anama ku fana ni ya yena, ya bebula vo tala. vutlhari, rirhandzu, migingiriko a swi tluleli eka n'wina. Rivoni ri nga timeki evukosini bya ka mhinga bya malembe lawa yo tala swonghasi. A ri ye emahlweni ri voninga hinkwavo loko a ri hina haleno hi ta ku rila hi ku tsundzuka hi ku hi tsundzuka mitirho ya wena hi ta ku rila hi kondza hi kuma ku rhula siku rin'wana hi ta tolovela hi ku tsundzuka ku n'wayitela hi sweswo n'wina va sundhuza mlala hi sweswo wena xidlayi n'wana penga wo sundhuza van'wanati hi yaleyo yemakwenu n'wi amukeleni hi welela n'wina hinkwenu swikwembu swa van'wanati wena sundhuza wa mhinga hi ri makwenu loyi a ku seketela a ku xixima Xima, a swi tiva leswaku hi wena u nga hosi, mi tirhisana hi ku rhula. Hi yaloye, na wena Hudson wa William wa Pondo wa Ntsan'wisi wa Nyavana, wena va ka n'wina va nga tlan'wa vukosi ku sukela eka Majeje ku ya landlela, hi yena Pondo wa Ntsan'wisi a nga rhurha eDimbane a famba a landzelela vafundhisi va Eugene Thomas. I vakokwa wa wena Ntsan'wisi. va nga ya va ya luvela eka nkuna, Wena Mun'wanati, ha ku khensa, hi khensa swinene-nene leswaku ntwanano lowu nga va kona exikarhi ka n'wina van'wanati wu nga hlawuli rixaka, wu langute nhlonghe ya ntima leswaku yi hluvuka. Mi pfunana ku aka, mi hlengeleta tiko, mi ri hluvukisa. A wu yi emahlweni ntwanano wolowo. Hina haleni ho tata ku nkhensa. Hi khensa yona ndoda ya n'wana wa Mashamba yo tshembeka, yo tirha hi ku tinyiketa, Mangimana xifaki xa mumu. Hi huwelela n'wina swikwembu swa le N'wanati, wena Dlamani, Dlamani wa Maxakadzi, Maxakadzi wa Malenga, Malenga wa Gunyule, hi ri n'wana wa n'wina hi yaloye. N'wi amukeleni hi mandla mambirhi, ha swi tiva leswaku loko a ri na n'wina u hlayisekile. Mitirho ni migingiriko yaku yi ta sala yi ku vulavulela Muwanati, Kuma ku rhula xixangu xivi xo kema xefo, va rungule hinkwavo va ka Xinyela-babeni. Famba kahle mafula hi xivuri u tshwika nyundlu, wena macimba ya tihuku yo kala ya nga lemi rihlelo, wena mudyi wa bangu u titimula hi mati ya nambu wa rivubye. Hosi a yi ku voningele hi rivoni leri nga timekiki, N'wanati. Ina, hi rivoni leri nga timekiku, hina va ndyangu hi lo sala hi tingana. Hi ri, Wena rifu, u ni nsele! Xana ndlhombho wa wena wu kwihi? Xana ku hlula ka wena ku kwihi? Rifu, u nga kali u tinyungubyisa, na wena u ta fa. Hi khensa loko u nga xanisekanga, N'wanati, u lo nyaku ku famba. Wisa hi ku rhula, N'wanati. Xikombiso, ku voningela hi rivoni leri nga timekiki ku fikela siku leri hinkwavo va nga ta pfuka va tlhandluka hi ntsako va hlurile. Mpfuku, Choeul.